Jiġifieri, jiena llum il-ġurnata nħares lura u ngħid, kif jista' jkun għax it-tnejn li aħna rasna iebsa ma tantx inċeduha lil xulxin? U nibda ngħid imma kif irnexxielna naslu għax jgħidulek vapur b'żewġ kaptani ma jasalx. Għax it-tnejn li aħna rridu tagħna, eh? Imma eħe, naħseb li mhux l-importanti min hu l-kaptan, l-importanti li waslu l-vapur. U jekk taħdem b'dik il-filosofija li inti tagħraf kemm se jsir ġid man-nies, naħseb li dik hija xi ħaġa li eħe, tħares lejn il-ġid li se jsir man-nies, mhux x'ħa nagħmel jiena u għax jien il-President ta' Puttinu jew għax jien is-CEO u għax jien allura suppost nidher jien u mhux inti. Aħna fatti niġġieldu biex minn minna tnejn mhux se jidher. Minn minna tnejn se nibgħatu l xulxin għax tiddejjaq dejjem tidher inti jew fil-verità
Hija parti biss il-ħajja pubblika tagħkom hija importanti jew rwol importanti x'il-pubbliku tajjeb li jkun hemm ikun jaf x'qed tagħmlu għalhekk niġi fi bżonn. Hija importanza mhux hekk?
Eh, u tajjeb ukoll li għax intom għandkom bżonn l-assistenza tal-pubbliku. Li rrid ngħid fuq di tal-bastiment b'żewġ kaptani, ġieli ħsib ta' dwarkom, ġieli ħsib ta' dwar oħti u Carlos. Ehm, Jiena nemmen li meta dak il-vapur il dak il-bastiment ikollu din l-istilla tat-Tramuntana hija ċara, jaf fejn sejjer dal-vapur. Sejjer lejn dik id-direzzjoni. F'dak il-punt jista' jkollu iktar minn kaptan wieħed għax meta wieħed jitlaq l-isteering l-ieħor jaqbdu ma jaf li jaf id-direzzjoni jaf eżatt fejn fejn sejra. U mbagħad iktar iktar u iktar meta qisu il-missjoni tant kbira li għandha bżonn moħħ kbir. U Qisu, jien meta nosserva lilkom narakom qiskom żewġ hemispheres tal-istess moħħ. Waħda li hija ħafna iktar forsi organizzata, hija iktar l-ordni u l-ieħor huwa l-kaos. U qishom it-tnejn għandhom bżonn naqra naqra l-xulxin. Le, eżempju, Reni għandu vision kbira, eżempju, leader kbir, eżempju, dawk l-affarijiet rajthom ħafna fih hu. Jiena naħseb li jekk tara it-traits ta' leader qegħdin kollha fih. Jiġifieri jrid ikollok vision li kapaċi twassal messaġġ ta' kapaċi iġib in-nies on board eżempju biex inti tkun tista' twassal din missjoni. Reni kieku jkun politiku kbir eh ġifieri. Ħafna narah ġifieri. Mela mela mela. Le jbiddel pajjiż kieku dak. Le, jiena ngħidlu mitt mintof daħal ġo fik. Le, narah ġifiri li għandu dik l-enerġija kollha. Xu karizmatiku wkoll, ġifiri apparti li huwa determinat u vera karizmatiku u anke jekk jekk qabbiżhomlok jitbissimlek waħda u isek titbissimlu lura bil-fors. Bil-fors għandu karizma kbira, ġifiri, ħlif meta jkun irrid noqtlu ġifiri. li tiġri ħafna drabi. Għidilna mela fuq dawn il-mumenti splussivi ta' bejnek u Reni. Xkun jom wa Reni? Reni Zerafa.
Zerafa. Le, apparti l-affarijiet zbih kolla li semmejt fuq, un għandu l-erja tal-ras ibsa ta' divina li jum danajru bija li jekk daħħal xi ħaġa rasu tajba u mhix tajba rrid bil-fors minn għalih li għandu raġun. Sewa. Li mbagħad jiena ngħidlu jekk m'għandekx raġun, m'intix tirraġuna. Għax inti qalbek, aw rasek eh, tenera ħafna u ċedi.
Le. Assolutament le. Le. Ma jfissirx li jinti jem kolla raġun laqqa. Le, ma. Mil-bidu kelkom din il- Le. Din id-dinamika splussiva ta' bejnietkom. Kellna imma ma ndunajniex biha taf għal xiex għax jiena number one u kellu ħafna seduzzjoni minni u jgħidli għad għandi seduzzjoni minnek. Jibża' minni, isma'.
U naħseb li ridna nsiru. Għalfejn jibża' minni? Għalfejn għandu dismu jibża' minni? Ma nafx, qatt ma saqsejtu. Mhux qatt ma saqsejtu, sprova jispjegaħ li qatt ma fimtu. Ma nafx għal xiex għandu jkollu seduzzjoni minni. Għax naħseb jiena xinti għandek eh, bħala talenti tiegħek uħut mit-talenti tiegħek huma nuqqasijiet li għandu naħseb. Eh, Allura u jħoss li probabbli meta inti tkun qed tosservah qed tarhom għall-ewwel nuqqasijiet. U naħseb ġali jħossu naqra insecure fuq dik il-parti fejn ħadd forsi ma jindunax. Ma nafx. Kun hemm dik il-simbajosi.

looking backwards, ma dak il-ħin ma tkun tibdix indunu, jien kont għadni wisq ġdida. Mm. Eh, niftakar nirrit niprofa nitgħallem il-protokoll tal-kimoterapi kollha. Kont nistudja bil-lejl, niftakar kont nqatta l-lejl jekk ikun il-ward naqra kwieta, kont naqbad il-kodba ta' Dr. Kalvanja noqgħod niftaħhom naqrom. Ġifieri, kont iżjed iffukata fuq hekk. Eh, Kalvanja kien jikteb il-kodba fuq l-onkoloġija Li stajtu tagħmlu użu minnhom intom? Le, kellu l-kotba tiegħu fl-uffiċċju tiegħu. Eh, sew, ok.
U billej kont noqgħod naqra lilhom. U kien ħalikom tużawha bħala librerija. Ija, kien l-uffiċċju tiegħu dejjem miftuħ, ġifieri, u stajna Ġifiri, kien anka jekk ikun hemm xi ħaġa minn fimiex, kont inġempillu kien joqgħod jispjega ħieli. Inti nostalġika għal dak iż-żmien?
Iwa, ta' Saint Lux nimmissjah. Nimmissjah, hehe. Le, naħseb li kull żmien fih tiegħu, għandu l-affarijiet is-sbieħ tiegħu u d-diffikultajiet tiegħu, imma eħe nimmissjah dak iż-żmien. X'żidt ma' dik ir-riċetta inti?
Naħseb li dik li żidt, l-istruttur, inti għandek żiemel tajjeb ta' trott li ħa tasal tirbaħ bih, imma rrid kuċċier jiġbidlu r-riedni naħseb. U naħseb li dik ħadmet. U meta qallek isma'. Imma hu rrid jitgħallem ukoll. Għaliex inti billi għandek bniedem li maġna li hu xi ħaġa u li jiena I'm the big boss u u anka Dr. Kalvanja. Ma naħseb hu kien irid naqa' meta kien żgħir nimmaġina jien. Kien ħossa kien. Kien ħossa faqa. Kien ħossa faqa. Miskin. Miskin.
Nimmaġna kien gustuż. Kien, kien gustuż.
Kien gustuż probabli naqra atletiku wkoll, ġifieri. Kien, kien, kien gustu. Naqas xamel dak, għax l-axħar. Naqas issa, li moħħu flikel issa. Moħħu flikel għal.
Eh, issa jek jaqalu bajrom mal-art ma jixborix. Jina ċempilli, eh, qabel ma ġejt ċempilli ħanikxfu. Eħe. Mela, eh, għallek li ċempilli? Le.
ċempilli, ħobbok ta' u taf kem ħobbok. Qalli ħudli ħsiebha. Għax jibda jinkwieta, għax jiena jiena jaqbadni ħafna stress, ta' npoġġi l-istress fuq u nibda ngħid ara ħa ngħid xi ċuċata. U Ċempilli u qed niftakar għax Ċempilli hawn kien qed jimxi ma' Mat-tifla tiegħu. Naħseb mat-tifla tiegħu kien qed jimxi. Għax qed jimxi mat-tifla tiegħu. U qed nisimgħu għaddej dak l-entużjażmu xorta. Hawn! Hawn! All right. Isma, ħud l-esieba għal dik u għet nisimaw li għaddej fl-istessi. Bl-istess enerġija. Bl-istess enerġija.
Eh. Le, le, le. Ara, il-telefon trid baxxilu hekk e- e- erba' decibels qabel ma tkellmu. Kemm jgħajja tmen.
Dejn, ma jħalli nix naħdem, illum ġurnata tal-limt, nagħmel xadda u ma widnija, inejlu għala għalu naqra ħalqek, qed nittajpja e-mail, ma tħalli nix nirraġuna.
Kif joħodha meta tgħidlu hekk? Joqgħod.
Joqgħod. U xi kultant jissupervja naqra. Għax joqgħod jgħidli għax jien inħoss jgħidli int, tħoss jgħidli jisek it-teacher, id-dittura.
Mela, tlaqna?